Y pwrpas y cwrs yma ydy dim byd mwy na jyst eich ysgogi chi i werthfawrogi gwyfynod, yn enwedig gwyfynod yr ardd felly. Um, ac er mwyn i ni gael gwyfynod um, Heddiw, da, dwi'n, da ni wedi rhoi y trap allan, ond wrth gwrs mae yna sawl ffordd o ddal neu gweld gwyfynod felly de, ac um, yn aml iawn maen nhw jyst yn byw ar eich, um, ar eich blodau chi ac yn harddu'ch gardd, fatha mae blodau yn harddu'ch harddu gardd. Ond, ond hefyd pwrpas arall ydy, um, pan da chi'n gweld um, uh, gwyfyn diddorol felly ynde, wel da chi, tynnwch chi lun o felly, achos dwi isio eich annog chi i rannu unrhyw dystiolaeth sgynnoch chi o, o um, gwyfynod yn eich gerddi efo un ai lle natur, felly ymunwch efo cymuned lle natur Facebook Ym, neu efo cofnod, sef ym, mudiad sydd yn lleoliedig ym Mangor yy sydd yn ym, yy sydd yn arbenigo mewn cofnodi yy casglu a rhannu cofnodion felly ynde ac ma'r cof- ac wrth roid nhw i cofnod unai trwyddo ni yn Llên Natur neu yym yn uniongyrchol, fedrwch chi yym gyfrannu i'r swmp o wybodaeth yym sydd yn yy sydd yn yy yy crynhoi dros Brydain ag yn ryngwladol felly ynde i i i i helpu deall yr yym yr argyfwng bioamrywiaeth sydd yn digwydd yn anffodus yn yn byd ni felly. Yym felly ma' ma' 'na dwy elfen felly yym yy mwynhau gwyfynod ond i cofnodi nhw hefyd ynde ac i helpu ar y ar y busnes cofnodi Mae 'na bob math o lyfrau fedrwch chi brynu i helpu chi adnabod, ond mi wnawn ni yn Llên Natur, yn Cymuned Llên Natur, helpu chi yn adnabod nhw hefyd. Um, ag, um, ond hefyd, wrth gwrs, um, erbyn hyn mae gennym ni gyfres, ribidi res o enwau Cymraeg, enwau Cymraeg ar bob un gwyfyn, um, wedi cyhoeddi um, mewn cyfrol bach, Gwyfynod gloywnod byw a gweision neidar gin yy wedi cyhoeddi gan Gymdeithas Edward Llwyd yym ac mae heini ar gael felly ond i chi wneud cais amdanyn nhw. A'r ffordd orau o archebu y llyfr yma a llyfrau eraill yn y gyfres yy ydy cysylltu efo Llên Natur ar yy Llên Natur at yahoo dot co dot uk. Yym, wedyn, yym, i'r busnes felly o edrych beth da ni wedi dal neithiwr yn y trap, a dwi'n meddwl bod o'n noson reit brysur yn y trap i ddweud y gwir, felly prysurach nag arfer. Um, ond be dwi wedi gwneud, ach dwi, dwi, dwi wedi bod yn casglu cofnodion gwyfynod ers 1995, dyna pryd ddechreuais i, dan ddylanwad gwyfynwr sydd hefyd yn byw rhyw, rhyw filltir i ffwrdd fan hyn, felly Doctor Mike Howe. Fo gychwynnodd fi arnyn nhw, a fo yn deffrodd fi i'r rhyfeddodau um, cudd uh, sydd uh, yn y gerddi ac yn y cefn gwlad. Um, a gwir i chi, uh, sgwna ni ddim syniad um, uh, am y rhyfeddodau hyn felly ynde, mi gewch chi'ch syni go iawn os ydych chi eisiau buddsoddi mewn trap er enghraifft ynde, ydych chi, fyddwch chi ddim yn credu beth ydych chi wedi ddal felly ynde. Mae'r mae rhyfeddodau allan yna drwy'r nos. Um, yn ddiarwybod llwyr i ni, gan amlaf, yn amlygu hunan unwaith da chi'n eu denu nhw i'r trap, ynde. Wnaeth, wrach wna i sôn am yr, y trap, y gwahanol drapia a gwahanol ffordd o, den, o ddenu nhw nes ymlaen. Um, ond, um, fel dwi'n deud, dwi wedi bod yn casglu cofnodion yn yr ardd ac mewn llefydd eraill pan dwi'n ar 'y ngwyliau ac yn y blaen felly, ers 1995. Ac be' dwi 'di wneud yn fan hyn ydy, dwi wedi dod at ei gilydd yr, yr holl wyfynod dwi 'di dal erioed ers 1995 um, yn wythnos 32. A be' di wythnos 32? Wel, yr wythnos hon. Mae bob wythnos o'r, or flwyddyn yn cyfri o cyntaf o Ionawr, wythnos 1, drwodd i um, ddiwedd Rhagfyr, um, uh, wythnos 52, ac da ni yn wythnos 32 rwan. Lle. Ac yn yr ardd yma, yn Wain Fawr, dwi wedi cael um, uh, tua um, hanner cant o rywogaethau jyst yn yr wythnos yma felly de, chi? Ac dyma nhw fan hyn felly. En, enw Saesneg, enw Lladin ac enw Cymraeg yn fan hyn felly. Ac uh, gan bod fi'n hen ac yn uh, cof yn dechrau mynd, um, weithiau dwi'n cofio'r enw Lladin, weithiau dwi'n cofio'r enw Saesneg. A weithiau dwi'n cofio'r enw Cymraeg felly ynde. Wedyn yy yy yy wedyn dwi'n gobeithio fyddwch chi'n yy maddau i mi os dwi'n mynd o un i'r llall felly achos dwi 'di cael yn cael yn hyfforddi gan Doctor Mike Hull wrth gwrs efo'r enw Lladin fwyaf felly ond wrth gwrs 'dan ni gyd yn ymhyfrydu yn yr enwau Cymraeg hefyd. Wel dyna ni, wedi cael gwledd um, o, ar ôl trapio neithiwr efo'r trap yma. Um, trap digon ffwr a hi ddweud y gwir felly. Um, uh, yr unig beth sydd yn dipyn bach yn arbenigol ydy'r ydy bylb, ond mae'r bylb yma yn anghyfreithlon erbyn hyn felly. Um, mae hwn yn hen fylb. Um, yn dyddio yn ôl o'i pen, i, i gyfnod pan oedd o'n gyfreithlon, wrth gwrs. Um, ag, um, uh, felly, mae posib gwneud y trapiau yma eich hun, um, dim traffath o gwbl, felly bydda i'n rhoi rhyw rhywbeth i jyst i amddiffyn y gola rhag yr, um, uh, uh, rhag y glaw, felly. Um, ond os da chi eisiau prynu, na, dyna chi ddigon o bres, ac os da chi eisiau prynu yr, um, y, y, y, y, y trap um, taclusau un, felly, wel, dyma be gewch chi, felly. Um, trap Robinson ydy hwn, felly. Um, ond mae yna un uh, rhatach, gwanach na'r rhain, felly. Um, yr Heath Trap. A cyn i chi, uh, cyn i chi ddeud rhywbeth am Heath Robinson, ia, yeah, mae yna Heath, ma Heath Trap a mae yna Robinson Trap. Ond does na ddim Heath Robinson Trap, ond i bai bod chi'n gwneud un o'ch hun, lle. A wedyn, um, ond mae yna hefyd ffyrdd eraill o ddal gwyfynod. Um, Mae yna un o rhain wrth gwrs ynde, fedrwch chi sgipio nhw i fyny mewn rhwyd, a mae rhwyd yn rhywbeth handi iawn i gael pryn bynnag ynde, pan da chi'n trin eich be da chi di ddal um, noson cynt. Ond mae yna un arall, peth arall diddorol iawn, um, sef yr um, uh, pacad bach, a dyna cwbl ydi o, um, pacad bach um, sydd yn um, efo rhyw ffil bach yn y canol, um, sydd yn gollwng fferomonau. A mae fferomonau yn, yn, yn, yn, yn, yn pethau yma, mae er, er, pethau bach, molecules bach yma, er, um, uh, uh, mae ma, ma gwyfynod benyw yn rhoi allan ar y gwynt i ddenu y gorywod ynde. Ac um, maen nhw'n arbennig i um, rhywogaethau arbennig. Um, yr uh, Luna Hornet Moth um, uh, ydy uh, targedu'r Luna Hornet Moth. Mae hwn yn i wneud felly. Yy dwi erioed 'di dal un o heina felly. Yym ond mae yna wahanol rei felly ynde? Yy yym sydd yn denu gwahanol wyfynod ond dim ond y rhei sydd yn hedfan liw dydd ynde? Na, wrth gwrs mae bob dim da ni 'di dal bore yma um, uh, yn hedfan liw nos. Um, ac wedyn um, Mae yna ffyrdd eraill hefyd yn de, fedrwch chi roi um, tamad bach o raff um, sydd yn uh, uh, uh, a'i socio nhw mewn cwrw a banana, banana distwnsio ag um, um, methylated spirits ac mae hwnna yn tynnu grŵp arall o wyfynod sydd ddim yn dueddol o gael eu tynnu i'r trap ynde. Wedyn, unwaith da chi'n dechrau mynd i fewn i'r byd yma, um, mae o'n llawn rhyfeddodau, fedrwch chi, chi, fedrwch chi dreulio gweddill eich oes yn astudio yr holl gyfoeth o wyfynod sydd yn stelcian yn eich gardd chi heb i chi wybod. Wel, dyma ni. Y trap wedi bod yn rhedeg neithiwr um, ac um, yn llawn o wyfynod, gobeithio. Um, mi oedd hi'n reit brysur neithiwr, o'n i'n gweld cyn mynd i gwely felly ynde, dipyn o brysurdeb o gwmpas y gola. um, tua 11 o'r gloch neithiwr. Ond y peth cyntaf i wneud cyn gwagio'r trap ydy edrych o gwmpas uh, i weld be sydd yn setlo ar, uh, ar, ar y prenia ac yn y, a falle o gwmpas. Ac, um, achos dydy bob dim sydd yn dod i'r trap uh, dyn, nhw ddi, dyn nhw ddim bob amser yn mynd i fewn i'r trap, maen nhw jyst yn eista o gwmpas felly ynde, wedi mae eisiau bod yn ymwybodol o hynny. Um, Ac mae yna rhywbeth yn fan hyn, felly, yym, yy, mae hwn yn rhywbeth hyfryd i ddweud y gwir. Um, uh, Chinese character ydy hi yn efo yn Saesneg. Glyfyn arian y drain ydy o'n Gymraeg, um, achos mae'n drain ydy, ydy bwyd yr, um, y lindys. Ond um, mae'r um, uh, mae, mae, mae holl natur o yn, yn cuddliw, lle mae o'n smalio, mae um, baw aderyn ydi o felly. Um, a mae yna lawer o um, uh, wyfynod sydd yn dynwarad pethau cyffredin o gwmpas fatha pric bach neu baw aderyn fel dwi'n dweud ac yn y blaen felly. Wedyn mae hwnna beth Bel iawn felly. Ond ymlaen â ni wedyn i edrych yn y trap ei hun felly. Felly, dyma ni at y busnes. Newn ni dod tynnu'r rhwyd i ffwrdd. Mae'n ei gyd yn i setlo'n iawn. Mae yna un yn ngheg y trap yn fan hyn. Peth bach del iawn. Wps, na fo, dyna be na nhw. Peidiwch byth a gweithio efo plant ac anifeiliaid. Ac be di hwn, ond yr yfwr gwlith. Ac um, dwi ddim yn gwybod os di o'n wir neu beidio, ond y gred ydy bod hwn um, yn cymryd diferion bach o wlith sydd ar y blodau yn, yn, yn, yn gyda'r wawr. Um, ac uh, drink a moth yn Saesneg ynddo. Ac uh, iâr ydi hwn felly. Er, mae rhaid dweud, na'r um, rhan fwyaf o wyfynod sydd yn dŵad i'r trap, um, ceiliogod ydyn nhw felly, er, rhai gwrw. Ond iâr ydi hwn, hwnna. A mae yna un, na fo, dyna fo'n mynd. Ac, um, ac dyma un arall yn fanna. y fwr gwlith arall ynde. Mm, na fo. Wedyn, pan dwi'n... Pan dwi'n cael... Gyda llaw, pan da chi'n dal nhw, os da chi'n dal nhw, um, uh, peidiwch â rhyddhau nhw yn rhywle um, tu allan i lle da chi wedi ddal, dal nhw. Um, mae o'n mae on bwysig bod ni'n um, uh, rhyddhau nhw yn yr un lle fel bod ni ddim yn drysu dosbarthiad y pethau yma felly. Wedyn, pan dwi'n um, Uh, pan dwi'n dal nhw ac yn rhyddhau nhw, dwi'n just rhoi nhw allan o'r ffordd y twllwch yn fanna ac uh, gadael iddyn nhw gadael iddyn nhw fynd wrth i pwysau yn ystod y dydd neu yn aml iawn um, ebyn, um, ebyn, no, ebyn nos neu bydden nhw'n swatio fanna yn y, yn y bwgaid fanna. Um, mae yna ryfeddodau eraill yn fan hyn felly. Mae yna rhywbeth digon cyffredin yn fan hyn Rhys Adan, Rhys Adain felen fwyaf. Ac os da chi'n just yn gafael yn ni, os fedra i wneud heb, na fo, Mae hyn wedi denig i ffwr. O, na fo. Dwn i os welsoch chi rwan, felly. Mae'r is adain yn felyn felyn. Ac um, er enw, Cym er enw Lladin ar y glyfyn yna, na i drio gweld os oes yna... Oes, mae yna un arall yn fan hyn. Um, uh, dyma fo. Os ydych chi, wrach bod gaswch chi gip bach o'r isadain yn felyn, ac noctua proniuba ydy hwnna yn Lladin. Ac oedd yr, oedd yr uh, bobl oedd yn enwi um, yr gwyfynod yma yn y lle cyntaf, oedden nhw'n gwirioni efo'r um, efo uh, er, er genws noctua, yr yy y rhei efo is adain felen ma' 'na lawer ma' 'na dipyn ohonyn nhw ag yym achos bod nhw yym 'dach chi'n cofio Pais ers dalwm o'dd o'dd o'dd o'dd o'dd merched yn dangos 'u Pais felly ynde yym i i i brofocio mm, wch chi ag yym a'r syniad oedd bod yr bod yr is adain yn jyst yn sbecian allan felly ynde ac oeddech chi jyst yn gweld y Pais felly ynde wch chi ag yym a wedyn ma'r ma'r enwen o Pro Nuba felly ynde noson cyn y briodas ynde Wch chi, rhyw enw, enwa dipyn bach yn, mm, uh, dipyn bach yn sexy wrach yn de, wch chi, ond mae hynny wedi cael ei ymgorffori um, yn, yr, um, yn, yn yr enw yma ers dwy ganrif rwan. Felly. Um, mae, mae nhw'n dechrau mynd, mae yna ma un arall yn fan hyn. Yr yym yr corn carw ydy hwnna ac um, mae hwnna well i mi ddechrau roed nhw mewn potiau rwan lle. Uh, wedyn, uh, mae'r gwyfyn corn carw yn reit ddiddorol achos weithiau mae o'n um, mae o'n mynd yn bla a mae lindis o yn bita'r gweiriach i gyd a'r llefydd fatha'r carneddau ac yn y blaen felly ac yn darparu bwyd um, i'r uh, gwylan o penwaig um, mae yna hen record o gwylan o penwaig yn dod yr holl ffordd o, o yn seiriol i fwydo ar y lindys yma mewn blwyddyn o bla felly ynde. Yn ddiddorol iawn ond mae i gyd yn y tywyddiadur ar wefan Llên Natur. Be arall sgynnon ni fan hyn? Rwan ta. Wps. Um, o, mae fo, mae yna un bach del iawn yn fan hyn. Um, y crwbach llygeidiog ydy hwn, y pebble prominent. Mae'r prominent yn Saesneg, i gyd, na fo, i gyd yn crwbachod, dyna di'r gair amdanyn nhw. Ac um, a mae lot, llawer iawn ohonyn nhw, yn, uh, yn llygeidiog iawn, achos maen nhw angen, angen um, amddiffyn i hunan rhag y robin goch a'r, a'r aderyn to ac yn y blaen felly. Ac weithiau rhai boreau, pan dwi'n dwad i lawr at y trap, uh, dwi'n um, dwi gweld yr adar to i gyd yn cyw, y cyw ohonyn nhw yn barod i uh, fita'r um, y gwyfynod, os dwi'n gadael iddyn nhw, ynde, chi? A wedyn, hwnna di'r crwbach llygeidiog. Wedyn, uh, un arall yn fan hyn, dwi wedi tynnu allan yn barod. Um, Mae'r rhisglyn, rhisglyn bwaog, yr, um, uh, uh, uh, Y Dark Arches yn Saesneg, a mae hwn yn gyffredin iawn am amser yma'r flwyddyn. Pan mae'n dod allan, dyna fo. Mae gynnon ni specimen yn barod i ddangos i chi wedyn na i adael i hwn fynd. Ond mae'r mae bwa, bwau i gyd ar hyd ymyl isa um, yr adenydd, neu blaen yr adenydd, ynde. Rhisglyn, achos mae o fatha tebyg i risgil, mae o'n, mae o'n, mae guddliw da iddo fo, um, uh, wrth iddo fo lanio ar risgil coedan, felly mae yna lawer iawn o, o risglod. Um, ac felly rhisglyn bwaog, achos bod, yr, uh, bod y, y bwau da chi'n yn, yn reit amlwg ar hyd ymyl um, allanol yr, yr adenydd. Reit, geith hwnna fynd i lawr i'r dwnjwn. Reit. Um, wedyn... Uh, Um, mwy o is-adain felen yn fan hyn, tri ohonyn nhw. Um, a wedyn mae yna un bach da yn fan hyn o grŵp arall, a na i sôn am y grwpiau um, mewn munud, ynddo? Um, uh, y pwtyn. O, oh, mae di mynd. Uh, pwtyn, um, pwtyn bysedd y cwn. Mae Lindy son bita bysedd y cwn. Um, Mae'r pwt, ma pytiaid um, yn anodd iawn, a dim ond rhai o'n nhw, dwi'n gallu nabod o gwbl. Um, ond um, os da chi eisiau arbenigo yn y pytiaid, mae'r lyfr dim ond ar y pytiaid. yn fan hyn felly. British and Irish pug moths felly ynde. Ond dwi ddim di arbenigo fy hun felly. Mae o'n cymryd lle ar y silffoedd. Um, o, oh, sbiwch ar hwn rwan lle. Mae yna Mae yna 1, 2, 3, 4, 5 i sadain felen fwyaf. Ac um, Ac pan 'da chi'n sbio arnyn nhw, 'da chi'n gweld, dydyn nhw i ddim i gyd yr un fath. Da ni wedi sôn am cuddliw efo, efo'r adar, efo llyga, efo gwyfynod efo'r um, llygaid mawr ar ei hadenydd. Wel, mae yna rhyw strategaeth yn fan hyn i amddiffyn rhag yr um, uh, gwyddonod eraill, rhag, rhag at... Sorry. Ond mae yna rhyw strategaeth yn fan hyn i amddiffyn rhag cael ei gymryd gan adar. Maen nhw'n amrywio i patrwm. Mae'n edrach eitha tebyg, ond mae'r patrwm yn amrywio. Ac yr, yr, yr strateg- pwrpas y strategaeth yna ydy bod y radar ddim yn arfer gweld yr un patrwm trwy'r amser ac yn gwybod be' i chwilio amdan. Ma' nhw'n gor'o' ailddysgu trwy'r amser felly'n deud bo' 'na rw- tamad bach i fita yn fan hyn, fan 'na felly achos ma'r patrwm yn wahanol bob tro. Dim bob mo- yy ma' gwef- gwyfyn sy'n gneud hynny felly, ond yy ma'r rhein. Yym a dwi'n mynd i roid rhein o'r neilldu ŵan 'lly ynde, i ni ga'l sbio arnyn nhw'n fwy fan- manwl nes ymlaen. Reit, nesa rwan. Reit, mae yna un arall da ni ddim wedi cael. Um, uh, er, y gwladwr cyffredin ydy hwn. Felly, a mae hwn, um, dwi'n meddwl am, yr, am y, y gwyfynod amser yma'r flwyddyn, wythnos 32 ymlaen, felly, fel gwyfynod ffarwel haf. Chi, diolch cweith, dyn, dyn, dyn ni'n di cweith cyrraedd yr hydref eto, ond dyn ni wedi colli'r gwyfynod sy'n perthyn i'r i'r i'r gwanwyn a'r ha cynnar. Um, ac mae hyn yn bwysig yym bod ni'n sylweddoli bod yr yr yr yym y y y dewis o rywogaetha sydd yn 'ych gardd chi, ma' nhw'n dymhorol iawn iawn. Dydi'r g- yym gwyfynod 'dach chi'n cael yn mis Mawrth dim byd tebyg i gwyfynod 'dach chi'n cael yn mis Awst. Yym ma' nhw'n newid yn sylfaenol o fis i fis. Ac um, uh, wedyn dyna rhan o'i swy'n nhw i ddweud y gwir felly de. Ac da chi gallu um, cyfri pryd mae'r um, un cyntaf bob tro yn dŵad bob blwyddyn felly de. Ac yn aml iawn, da chi'n gweld bod yr, bod yr un cyntaf o'r, or genhedlaeth honno felly de, yn dod yn, yn aml iawn yn, um, yn gynharach erbyn hyn nag oedd o estalwm ynde. Ych chi, oherwydd newid hinsawdd ynde. Rhyw, rhyw, fedrwch chi, fedrwch chi ddeud bod yr astudiaeth o y grŵp yma um, yn, yn rhannol yn astudiaeth o newid hinsawdd felly ynde, chi, uh, yn anffodus. Um, wedyn, dyma ni'r um, uh, yr gwladwr cyffredin, Mesopotamia Seychelles. Yna i roed hwnna i'r naill ochr. Ac dim ond um, mis awst gewch chi hwnna felly, de, ac maen nhw'n gallu bod yn niferus iawn weithiau felly. Um, a mae yna un arall yn fan hyn. O na, na, sori. Yr, um, y, y corach rhoslu wedi hwnna. Corach um, ydy'r ydy rhai um, um, um, bach, wrth gwrs, cor, corach yn, yn fach, felly, de. A, ond maen nhw'n ma nhw anodd iawn i, i adnabod, felly. Um, achos mae yna rhyw pump neu chwech ohonyn nhw felly ynde, ac mae, mae patrwm nhw yn amrywio ac yn gorgyffwrdd ei gilydd felly ynde, wedyn, um, wedyn weithiau da chi'n gorau sbio ar ei, ar ei genitalia felly ynde, i, i, i, i pethau um, neillduol felly, um, i wnabod nhw, achos yn aml iawn, rhai gwyfynod wrth gwrs, um, i genitalia nhw um, sydd yn nodweddiadol mwy na'i patrwm yn dail chi. Sam llawer ohonyn nhw sydd fela felly, ond mae yna rei. Ac mae hwnna'n perthyn i grŵp um, sydd yn pyn bach yn... Uh, uh, uh, ddim yn ddim yn dangos bedio yn hawdd iawn. Lle. Um, rwan ta, mae gennym ni un bach arall yn fan hyn felly, a sy'n perthyn i grŵp mawr arall. Um, a'r brychan cyffredin ydy hwn. Um, a mae'n hawdd i'n abod o, um, achos mae yna rhyw linell bach um, gwyn yn rhedeg ar draws yr adenydd, ac yng nghanol y llinell gwyn mae yna linell llai llai fyth, um, tywyll, ac dyma'r unig brychan, dyma'r unig un o'i fath sydd efo'r patrwm yna, felly ynde, wedyn mae o'n hawdd i'n abod. Um, ac um, uh, mae'n bwysig uh, sylweddoli um, am y gwahanol deuluoedd o wyfynod. Um, mae yna, um, mae'r rhan fwyaf, da ni wedi gweld hyd yma, um, teulu y noctiwidi ydyn nhw. Noctiwids. Um, ac mae hynny nhw pethau eitha bwtch, cry ydyn nhw. Um, ac, um, ond mae yna grŵp arall, um, sef, a mae hwn yn un ohonyn nhw, um, sef y geometri di. Um, ac um, mae uh, mae'r enw yn ddifyr um, achos mae'r geometri di yn dod, mae'r gair yn dod o geo yn golygu y ddeiar a metri, metra, sef, um, sef mesur. Mesurwyr y ddeiar ydy hwn, un o, un o fesurwyr y ddeiar. Wel, pam mesurwyr, mesur, mesuriwr y ddeiar? Pam mae'r pam mae'r ddeiar galw fo'n hynny? Wel, na i ddeitha chi. Um, yr, um, mae'r Americaniaid yn galw nhw'n inchworms. Ac um, oherwydd bod i lindys nhw yn trafeilio fel la, maen nhw'n mesur fesul modfad fel la. Um, a dim ond y lindys, um, Ond dyna pam maen nhw'n cael eu galw'n geometers, mesurwyr ar y ddaear, a mae bob un efo'r un patrwm o lindys, achos mae'r coesau dim ond ar y ddau ben a ddim yn y canol felly. Diddorol de, inchworms. Ysgwyd i fan hyn, dau um, uh, Corn Carw, yn fan 'na felly, un o'r noc- nôl at y noctiwyd, noctiwyd wrth gwrs, a- achos bod nhw'n dod allan yn y nos, ond mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n dod allan yn y nos, felly dydy, dydy hwnna ddim llawer o help fel enw, felly ynde, ond jyst label ydy noctiwyd ynde, wrth gwrs. Reit, geith hynna fynd, mae yna ma na bwau, uh, rhisglyn bwaog eto felly, ac, um, ac is adain felen, ac um, uh, corn carw arall ynde. Mae corn carw yn dechrau mynd yn bach yn blagus heddiw, ddweud gwir. Reit, a'r nesa... Da ni, da ni dechrau ail adrodd rwan, lle da. Does am lot o fawr amrywiaeth yn digwydd fod heddiw. Um, ond um, mae yna un yn fan hyn

y gweinsgod ôl adain dywyll yn Gymraeg ynde ac er bod chi ddim yn gweld yr ôl adain um, achos mae wedi cuddio dan y, y blaen adain um, ond mae o'n dywyll sydd yn nodweddiadol ohono fo felly ynde mae bob un Um, uh, mae rhan fwyaf o'r, or, or gwyfynod yma efo rhyw fath o hynodwedd, rhyw nodwedd sydd yn hynod i'r grŵp yna felly ynde. Ddim bob tro, fel dwi wedi dweud ynde, mae rhai yn, yn uh, amrywio gormod. Reit, yr un, yr un pethau eto felly ynde. O, mae 'na un newydd yn fan hyn, felly. Um, yr, um, y troedwas cyffredin ydy hwn. Rwan, dwi wedi cael... Um, dwi wedi rhoi hwn mewn pot yn barod. Um, common footman. Um, ac uh, mae o'n ofnadwy o hawdd i'n abod hwn, felly. Um, mae o'n rhyw fath o llwyd arianaidd gydag ymyl melyn iddo fo felly. Ac wch chi be'? Dwi'm yn gwybod um, os da chi'n cytuno fo fi, ond um, mae hwn yn debyg, debyg iawn i hedyn melon. Da chi wedi gweld hedyn melon felly, ynda? Mae'r un siap, ynda? Um, ond bod o'n um, ond bod dipyn bach yn lliw gwahanol felly. Felly yr hedyn melyn, uh, hedyn melon, sori, um, y troedwas cyffredin. A, mae yna rhywbeth difyr yn fan hyn. O, na fo, a di, mae di mynd. Noctio interjecta oedd hwnna, felly. Uh, un arall o'r um, isadau'n felen. Um, o'r isadau'n felen leiaf, ond nath o heglu i ffwr, eisiau i ryddid. Na fo. O, o na, mae, mae hwn ar wahân i'r i sadain felen fwyaf sy'n bob man yn bla i gyd. Um, a'r um, corn carw. Um, Mae'r um, uh, yna i sadain arall bach, yr, yr un lleia, um, lleia un, um, yr uh, Noctua Janthe. Um, ac mae hwn yn hawdd i'n abod. achos mae gynno fo dalcan melyn fel yna felly, fatha, fatha cap pig melyn. Ac does na ddim byd yn yng mhrofiad i yn debyg iddo fo felly ynde. Wedyn edrych allan am y cap pig amser yma'r flwyddyn ac uh, er, noctua janther i hwnna felly. Yr is adain felen leiaf neu rhywbeth felly. A dwi'n meddwl bod y rhan fwyaf o'r gweddill yn uh, uh, yr, yr, yr, y rhai da ni wedi cael yn barod. Um, na i jyst fynd trwy ddyn nhw'n sydyn. Mae yna rhywbeth bach yn fanna. Uh, na i ddim roed o e mewn pot. Mae o'n hynod, hynod o aniddorol i sbio yna fo. Um, ac i enw fo yn Saesneg ydy The Uncertain, yr amhenodol, ac mae o'n yn amhenodol hefyd, ynddo. Okay? Uh, wedyn, uh, da ni'n uh, A mae o'n debyg iawn i lot o rei eraill, ynde. Yym, o, is adain felen arall eto, felly Noctua comes, newydd ddenig, yn anffodus, gobeithio gawn ni un arall. O, ac, ac, ac mae, da chi yn cael hefyd, ynde, fatha mae bob sgotwr yn dal um, be maen nhw'n galw'n bycatch. Wel, da ni'n cael bycatch yn yr um, yn y trap hefyd ynde, sef chwilod. Ag yym ma' 'na chwilan gladdu yn fan'na felly ynde. Wedyn cymwch sylw o'r bycatch hefyd ynde. Yym a wedyn be' sgynnon ni fan hyn felly? Mae gynnon ni rhywbeth yn Saesneg dwi'n meddwl na dwi'n meddwl na dark brocade ydy hwn felly. Dw'm... O, naci, sori. Yn du du o'r um, uh, isadau'n felyn fwyaf. Mae'n ddrwg gen i, dyna di natur yn gwneud hyn felly, da chi'n mynd siŵr i ddechrau felly. Um, ond um, oedd hwnna'n un du, a mae hwn yn fan hyn yn un gola gola felly de, ond yr un rhywogaeth ydyn nhw felly. Ac, um, ac o'r holl wyfynod mae pobl yn gweld ac yn gyrru i lle, i lle natur wrach na na'r is-adain felen fwyaf ydy'r un mwyaf cyffredin mae pobl yn dweud, o, be di hwn? Mwy o'r un peth eto. Un peth. Chwilan fach y fanna. Um, gwensgod um, is adain dywyll ag uh, uh, gwladwr cyffredin eto, dau, tri, na fo. Ac, um, a dyna ni. Dyna'r cwbl yma. Mae 'na lawer i lawr yn y gwaelod yn fanna felly ond yr un peth oedden ni 'di cael yn barod. Felly noson reit da, dim yn amrywiol iawn, um, ond uh, dim byd oedd ddim i'w ddisgwyl ar yr, um, ar y rhestr gwreiddiol felly yn fan hyn. Um, ond gobeithio bod ni wedi dysgu rhywfaint bach am y gwyfynod. Iawn? Reit, dwi'n mynd i gyflwyno dipyn bach rwan am yr adnoddau sydd ar gael. Um, adnoddau sydd ar gael yn efo prosiect Llen Natur, prosiect Cymdeithas Edward Llwyd, di hwnnw wrth gwrs. Um, ac um, uh, prif um, uh, uh, adnodd yr um, prosiect Len Natur ydy'r gronfa, gron, cronfa o wybodaeth, ynde. Um, ac mi fedrwch chi gyrchu Len Natur, y, y, y wefan, um, trwy um, uh, uuu dot uh, llenatur.cymru, llenatur yn un gair. Ac ar y wefan honno, Mi welwch chi'r buwyadur, a mae'r buwyadur yn rhoi i chi yr holl enwau a'r gwyfynod, ac, wel, i ddweud y gwir, 17,000 a mwy o enwau adar, gwyfynod, gweision neidar, planhigion, ymlusgiaid. pob dim, yym, hyd yn oed pob rhywogaeth a a deryn sydd yn y byd, ynde, o'ch chi, wedyn mae 'na mae o'n adnodd sylweddol, ond yym ma' holl wyfynod yym a gloynod byw yy Prydain ar y byw iadur felly. Ac jyst i mi- i chi gael gweld beth sy ar gael. Dwi wedi um, uh, chwilio, wneud chwiliad am uh, gwalchwyfyn. Gwalch hyphen gwyfyn. Ac dyma chi'r bob un o'r gwalchwyfynod. Dwi, dwi wedi dewis gwalchwyfynod achos maen nhw'n digwydd bod yn bethau crand iawn, felly. Neis iawn, maen nhw'n fawr ac yn drawiadol, felly. Da ni'n di dalun heddiw. Uh, Ond yym a wedyn o o 'dan ni'n mynd yn syth i'r gwalchod wedyn felly ond yy dyna nhw yn fan yy yn fan'na felly ynde? Dyna chi'r yym gwal chwyfyn y taglys ynde sydd yn troi fyny weithia'. Yym wedyn yy yy wedyn ma' hwnna ar gael yn ogystal wrth gwrs â'r llyfryn i helpu chi enwi nhw Yym, yn Gymraeg, ynde? Ac yn helpu chi adnabod nhw hefyd, ynde? Ond wrth gwrs, yr, um, y llyfrau um, safonol, um, wydwch chi brynu, um, sydd yn uh, um, hel, uh, wir yn helpu chi i adnabod nhw, felly, ynde? Um, uh, a wedyn, um, uh, dyna chi y busnes adnabod, Wedyn mae'r busnes cofnodi. Ac mi fed-, fel ddeudis i yn y dechrau, yym, fedrwch chi, yym, gofnodi unrhyw beth dach chi'n gweld o fywyd gwyllt, e- y'ch gardd neu y'ch ardal neu'ch cynefin neu archwiliad neu beth bynnag. Yym, gewch chi gofnodi nhw a'r cymuned Llên Natur, sef yym grŵp Facebook. Yym ag yym yy mae o'n hawdd, os oes gynnoch chi yym yy gyfrif Facebook personol, mi fedrwch chi ymuno ag yym mi nawn i'ch derbyn chi yn syth, dwi'n siŵr. Yym ag yym yno fedrwch chi roid roid 'ych cyflwyno'ch tystiolaeth Llun bach, diom, diom, diom rhaid iddo fod yn lun da. Um, uh, llun uh, sydd yn dangos y rhywogaeth da chi wedi gweld, achos um, dydy lle natur na unrhyw system arall, dydy o ddim yn mynd i goelio'ch gair chi, cymryd eich gair chi, na nhw'n cymryd yng ngair i, mae rhaid cyflwyno tystiolaeth wrth gwrs. Ac y, y tystiolaeth gorau erbyn hyn, uh, heb unrhyw amheuaeth, yym, yy, heb fynd i fanylion iawn, yym, go iawn, yym, ydy, yym, ydy'r ydy llun, ydy ffotograff. Um, ac uh, wedyn pan da chi'n cofnodi yn, ar cymuned lle natur, cyhoeddwch eich llun ac, um, ac cofiwch deud lle a phryd, mae hwnna'n bwysig iawn. Dydy o ddim yn record fel arall. Rhaid cofnodi lle a phryd, ac um, uh, mi nawn ni'n gora, da ni methu weithiau achos mae yna 2,000 a mwy o aelodau o cymuned lle'n natur erbyn hyn. Felly da, mae'n reit anodd i, da, i dal i fyny, ond mae yna llawer iawn o'r aelodau yno i helpu chi hefyd, ynde, chi, mae yna, mae yna bobl gwybodus iawn ar, yn y grŵp erbyn hyn. Ac yy yy wedyn yym yy pob blwyddyn, diwedd pob blwyddyn, fyddan ni'n yy fyddan ni'n anfon ych yy ych ych cofnodion efo'ch tystiolaeth, yr y llun, yym i yym yy cofnod. Ag cofnod ydi'r ydi'r corff, mae o'n s- yy 'di sefydlu ym Mangor

trwy yrru cofnodion. Mae cofnodi yn bwysig, mae mae o'n mae o'n rhywbeth cymdeithasol da i wneud felly, oherwydd y bygyth- y bygythiadau sydd yn wynebu um, uh, bywyd gwyllt rwan felly. Um, felly wnawn ni anfon eich cofnodion ymlaen o lle natur neu um, mi, uh, mi gewch chi yn, yr, anfon nhw um, yn uniongyrchol uh, trwy um, eu gwahanol pyrth nhw, eu gwahanol ffenestri nhw felly.